און דיין ווייב רעדט צו דיר? א פערטל מח געב איך איר אוועק. נ א. און דו זאגסט אהן, און זי האט דיך געפרעגט א קשיא. און זי האט דיך געפרעגט א קשיא, און זאגסט אהן. און זי פרעגט איבער נאכאמאל ווייל זי, ווייל איר, ווי זי נעמט חיזוק, האט איר געזאגט אז מאך נישט קיין פייט, פרעג עס איבער. זי פרעגט איבער נאכאמאל. ביסט אזוי נישט געזונט, ביסט אזוי נישט געזונט, און דו קוקסט מיך אן אז איך וויל דיר עפעס שלעכטס טון אז איך רעד צו דיר וועגן דיין טעלעפאן, לאז שוין אפ, לאז שוין אפ, לאז, לאז, דו לעבסט נישט, דו ביסט נישט געזונט, דו דארפסט עס פאר ארבעט, פיין, פיין, אדרבה נוץ עס פאר ארבעט, דו נוצט עס אבער נישט פאר ארבעט, אזא רחמנות, קום דא אין בית מדרש שפיל דיך מיין טעלעפאן.

איך ווייס אפילו נישט אויף עפעס ענטפערן, אטענשאן פאר דיין קינד, קוק דיך אן וויאזוי דו זעסט אויס, דו דארפסט עס פאר ביזנעס, נוץ עס פאר ביזנעס, איך בין מיט דיר איינשטומיג דו דארפסט עס פאר ביזנעס, דו דארפסט עס פאר ביזנעס, אויף וואס ברענגט עס אהיים? אבא, דו ווארט, גיב שוין א בליק אויף מיר, גיב שוין א קוק אויף מיר, איך זיך מיט די שיינע נייע קליידער, וואס, זייער שיין, זייער שיין. ביזי מיטן טעלעפאן, קען זיך נישט שיידן פון דעם, ביזי מיט די נארישע נייעס, מען מוז וואוטן פאר דעם, מען מוז וואוטן פאר דעם, אין ארץ ישראל איז דא א גוטע דזשאוק, איינער האט אוועקגעשטעלט אויפן טיר א צעטל, איך און מיין ווייב שטימען נישט, אזא גוטע דזשאוק, און די און שטעלן א צעטל, איך און מיין ווייב שטימען, פאר וועם? פאר אונז. איך שטים מיר. אונז שטים מיר. כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט עס. דו זאלסט גיין מתרגם זיין יעצט. כ'בין נישט פארשטיין וואס. קענסט נישט מאכן קיין חיזוק יומי פון דעם. ס'קען נישט געלונגען. ניין. זאלסט מסביר זיין דא. שוין האבן א גאנצע דרשה. באידיש זאגט מען לבחור, שטימען. אותו, די זעלבע מילה וואס מ'זאגט. קיצור, קענסט נישט מאכן. טאָ איז גוט, און ער געזאָגט אַזױ, איצט אַזאַ דזשאָוק, אַזאַ דזשאָוק, רבונו של עולם, זענען דאָ צײַט פֿאַר די דזשאָוקס? ברענג עס נישט אַהײם, לאָז אָפּ, איז מיר גוט, ס'איז מיר גוט אינדערהײם. טראַכט מען, טראַכט מען, מ'דאַרף גײן צו נאָך אַ שמחה, נאָך אַ שמחה, איך בין אַזױ געפּאַנישט, און נאָך אַ שמחה, נאָך אַ שמחה, טראַכט ער, מ'דאַרף עס מאַכן, מ'דאַרף עס מאַכן פֿאַר דער עולם, װאָס? אַ מענטש, אַ מענטש, אַ מענטש, ס'איז מיר נישט מיט האַנט אינדערהײם. האט יעדער רעכט ווי צו גיין, גיי דא גיי דארט, שער ברכות מיט תנועות, בר מצוות מיט חתונות, טוט זיך מ'גייט מ'קומט, זאל זיין גוט אינדערהיים, זאל זיין גוט אינדערהיים, דיין ווייב וועט האבן צייט עס מיט דיר שמועסן, אויב וועט זי זיין פארנומען, זי דארפן צונייען דיין בעקיטשע, נעם א משניות, זי וועט ענדיגן דיינע שיעורים, זאל זיין גוט, זיך אוועקזעצן אויף מיין טיש, די חומש ענדיגן די חומש, ענדיגן די משניות.